башлаган вакытта любой мәҗлесне башлаган вакытта обязательно бер бер кулда микрофон булса бер кулыңны күтәрергә кирәк былай түгел менә былай пример типа исәнмесез открытый позиция булырга тиеш

И безнең просто дуслар бар, мәсәлән, алар икенче сфераларда эшлиләр. Ялар яратмыйлар безнең туйлар турында сөйләшкән вакытта. Без чөнки ну ул нидә яшәгәч, ул КВН турында мәсәлән, сөйләшә башласаң, туктый алмыйсың бит, потому что син ул теманы беләсең. Шулай туйлар турында сөйләшкәнне яратмыйлар, чөнки без башлана, ой, әйдә менә, менә мондый бәйгеләр үткәрергә була, менә мондый фишка, ой, менә мондый әйбер кертергә кирәк. Шуңа күрә мин туй турында сөйләшергә

Әдәбият уйлар турында, гомумән, алып бару, шушы юнәлеш турындаймы, тенденцияләр, кызыклы бер фактлар, кызыклы вакыйгалар искә төшерә. Факаплар, мәсәлән.
Оу! Ю факаплар. Ну, синең, синең бит инде, ну, ничә ел стаж? Ничә вот син... Слушай, мин гел сорыйлар, короче, мин гел э, төрле соннар әйтәм. Э, потому что картаясың. Ел сайын сорыйлар, мин бер елга күбәйтеп әйтәм. Юк, э, вот белмим, 2007 елда, по-моему, мин беренче бәйге, э, бәйгеләр үткәрә башладым. Туйны алып бардым Рамил белән. Моңарчы мин алып бара идем, дискотекалар ниләр, ә туйны вот 2007 елда алып бардым, получается. И

Шулай кирәк тә бит инде. Ну вот, менә белмим, кем, кемгә ничек, мин гел Рамиль белән дә сөйләш, без монда Чаллы, Чаллыдан Казанга килгәндә машинада аның турында сөйләштек. Туй турында опять сөйләштек. Да, минем белән туйлар турында гына сөйләшергә видимо. Юк, миңа нәрсә ошый? Яраткан шөгыль, ну то есть яраткан движуха. Анда туйда син үзеңне реализовываешь. Мәсәлән, элек без КВНда уйный идек. Ну, без сәхнәдә чыгыш ясый идек. Чыгыш ясаганда сәхнәдә туйларга алай тартмый иде. Ну, син кайта идең, туйны алып бара идең, просто на на кайфе, теге, потому что син, ну, әле генә син кайфанул, сәхнәдә, белмим, в одну четвертую чыктың да, ярым финалга чыктың, мәсәлән. Ә хәзер бит андый возможность юк. Хәзер без Син вот кайчан соңгы тапкыр сәхнәдә чыгыш ясаганың бар? КВН уйнаганың бар? Ой, хәтерләмим дә инде хәзер. Ну, бер ел, наверное, августта. Вот, вот, вот. Августта без бер ел элек чыгыш. А, без бергә как раз чыгыш ясадык. Да, да, да.
И вот э, минемчә кемнең менә бу ишеге ябыла теге сәхнәгә син мәсәлән вот син чыгыш ясыйсың еш җырлыйсың мәсәлән гел җырлыйсың теге туйларда ниләрдә концертларда сиңа вот җитә анысы Ә миңа, учитывая, что мин бер кайда чыгыш ясый алмыйм, минем вот шундый сәхнә. Хәзер туй ул минем сәхнә. Вот. Шуңа күрә миңа э, э, мин яратам профессиямне үземнең. Әле ул профессия дә түгел. Просто по сути же. Юк инде, но аны если вот капнуть, ул ничек профессия булмасын инде. Ну, ну, То есть это это же шундый навыклар кирәк.
Институт юк.

Кемнәр бүген әзер? Алкышлагыз әле.
Без башлыйбыз! Шулай башлана. Конкурс Так, бүген бүген бүген парада безнең егетләр күбрәкме, кызлар күбрәк икән?
Кем әзерләнде әйтегез, әйе! Кем юк әйтегез, юк. А, тотылдың. Ну-ка, шагала фагнетабыз.

Ул бит по сути э, частный институт була. Менә хәзер бит инде күбесе э, школа э, ведущий халчалар, школа юмора мәсәлән, школа нәрсәдер. Аның барысын да берләштерсәң, шундый образовательный центр, современный образовательный центр дип атасаң, анда мәсәлән э, направление ведущий, диджей направлениесе була ала. Син мәсәлән ведущий да, ведущий ул диджейны да аңларга тиеш, да, ничек аның эше, аппаратура ничек ташырга, каян алырга аппаратураны, кая Тоташтырырга, мәсәлән, сезнең анда 5 минут калды. Да, комиссия карап тора, ауга аппарат яра кирәк. Мәбрия.
Автомат күтәләр бит, ә шундый. Разобрать, собрать. Ой, я бы хоть катыга соң инде фотны. Input дип язылган бит аның батарея. Башта Башта усилокны сүндерергә кирәк аны. Яндырып чыгарасың.
Дип ачу.

Хотя бы анекдотлар белергә. Ну, как минимум. Ну, шуннан башланып. Шуннан башланып бит базис. Әгәр дә, вот, например, алып баручы профессиясен, теге историясен карасаң, ул бит инде шуннан башланып киткән. То есть изначально теге тамада апалар башлап киткән флан анекдотлар белән. Ул бит со временем просто килгән шундый нигә. Мне, мне кажется, короче, анда вот менә бу институтта, анда мәзәкләр батл башлатса, короче, анда менә икесен утырталар, и кем күбрәк анекдотлар белә, берсен сөйли, короче. Икенчесе сөйли, икенчесе сөйли. Шундый батл бер көнне алып бара. Прикинь, шундый бер, бер туктаусыз, мәсәлән, шундый кеше бар, ул бер миллион анекдот белә. Но анда жюрида җизни, җизниләр утыра.
Алай түгел инде, аерылмалы.
Юк, җизниләр алай әйтми.

Ике Сабантуйга да бардым. Берсе безнең сәгать унбердә башлада иде, ерактагы авылда, зур авылда. Аннары безнең иде шулай Зәй районында дүрт, дүрт авылга бер Сабантуй, ул хәр ел саен күчә бер авылдан икенче авылга. То есть Переходящий переходящий кубок кебек, әйе. И мин башта теге Зур Сабантуйга бардым, анда алып баручы булды. А монда килдем, короче, монда дүртә башлана иде. Мин бишенче артына килем, шул гол баручы. Прикинь, просто тегеннән монда күчкән, шул ук анекдотлар сөйли, шул ук бәйгеләр үткәрә. Мин думаю, вот молодец вообще. Прикинь, бер көнне, я не удивлюсь, если җидедә бетте, ул җиде төнге сабан туйга китте берәр кайчан безнең. Күрше авылга. Күрше авылга. Ану Бу физик яктан авыр, менә бу йөзне күрәсең бит, бит әле ике генә сабантуй алып барган. Каралып бетте, янып бетте, безнең без кайттык тавышлар. Но син бит импровизация өлкәсендә, понимаешь? Син анда әзер программа белән килмисең, син такой, так, хәзер прощупаем, аңлыйбыз. Шуңа күрә синең энергия күбрәк китә. Ә аның анекдотлар просто ул чыга, җыр җырлый. Хоп, чыкты. Менә э, сакаллы абыйны күрдем дә анекдот искә төшеп килде. Килеп төште. Мен әйтәм, вот подвязлар аларның генә. Бөтенләй бергә подвяз бар. Менә теге бала төкергән иде бит. Менә шуның турында анекдот бар. Әнә анда апа утыра ямсыз, шуның турында анекдот искә төшеп. Любой подвяз. Әнә э, әнә это чыпчык.

Юк, сабан туйлар инде ул вообще в принципе бит отличается туйлардан. Вот без бит синең белән сөйләштек, то что ул э, ну вот кайбер кешенең бәлки күңеленә ятмый торгандыр. То есть вот, например, туйлар. Миңа мәсәлән. Миңа мәсәлән күбрәк туйлар ошый. Вот если градация ясарга, миңа иң беренче урында туйлар, потому что ну белмим мин, миңа туйлар ошый, чөнки анда менә мәхәббәт то, то ли мин сентиментальный кеше, белмим, миңа вот прям, мин туйдан соң кайтам, и как будто вот хатынны заново яратам, потому что мин күрәм вот ничек, ничек башлана ул. Понятное дело, там э, вакыт үтә, там бытовухалар башлана, кеше онытыла башлый, аны бит онытырга ярамый, кирәк түгел бит инде, гаиләле кешеләр сез. Син ты тоже аңларга тиешсез әле. Ну син, син күптән уже, син, син бит күптән уже өйләнгән, имею в виду, син балаң бар. Бу бит әле только бер ел гына, ну тоже аңлагандыр уже, по-любому теге, ну, әйтәләр бит, типа, один и тот же борщ пьешь, типа, да ведь, ну, аны бит можно сметана белән ясар. Конечно. Зелень можно не пить, а
Куйрак ясарга можно аны, сыйграк ясарга. Аның эчендә йокларга була, мәсәлән, шулай эчрәгән. Мен шуның турында әйтәсем килә, что миңа туйлар шуңа ошый, потому что монда Мәхәббәт башлана ничектер, белмим. Или мәхәббәтнең пигы ул, типа вот алар бит яраталар, яраталар, яраталар, алар бит не, не в тот момент, типа, фу, туйдың син вообще, мин туйдым синнән. Может, өйләнәбез уже, блин. Алай килмиләр бит туйга, типа, блин, яратам, капец прям. Әйдә өйләнәбез. Әйдә, матурым, вот, ну шулай, где-то шулай булырга тиеш. А мин Исмал, кайвакыт шулай, или кайвакыт не.
Мин балага уздым. Өйләнергә кирәк. Улым, өйләнергә кирәк шундый. Мин юбилейлар яратам. Вообще, обожаю юбилейларны. Юк туйлары да ошый. Ләкин э, юбилейда ничектер уют бар анда, семейный уют. Шундый гына вакыт-вакыт булырга мөмкин даже

Юбилейлар, чөнки менә туй бит ул теге гаилә бәйрәме шулай ук, анда ике гаилә берләшә. И шуңа күрә башта теге притирка бара, а юбилейда бит анда уже все бер-берсен беләләр. О, монысы исерек. Кайта, монысы вообще весельчак. Монысы акча бирми, ну то есть барысы. А вот туйларның вот если вот градациясе бармы туйларның, например, юбилейларның була бит инде там 50 яшьлек, 60 яшьлек, 30 яшьлек, 45. Вот

Мин үткәргән туйлар буенча әйтсәң, санасаң, миңа ошый иде һәрвакытта да уже менә состоявшийся кешеләр алдын туйсаларның теге әйтмим корт кортлар дип ну утыздан арткан мисал өчен ә бит ну по крайней мере ире э, и уже үзләре хәл итәләр хатыны он дүрт яшьлек шунда эш
Вообще шо инде менә шул. Ну, ундүрт яшьтән өйләнергә ярый бит уже. Алай закон буенча. Тешләр куйдырып җибәргән. Аңа тешләр белән бүләк итә. Сиңа. Туктагыз бит өч өч төшкә сөйләштек бит. Бит чигән. Чигән. Юк, э, и э, алар үзләре хәл итәләр бөтен вопросларны. То есть теге үзләре түлиләр, үзләре э, теге решение принимает. И ул очракта Сиңа карата ниндидер претензияләр дә әз. То есть син вот нормально сөйләшәсең, адекватно, олы кешеләр белән. Ә мондый теге яшьрәк булган вакытта претензияләр возникает в силу того, что теге күпчелек күрешәсең яшьләр белән, алар вроде бөтенләй бергә риза, но әниләренең дә бүтән кебек, ну, караш ул әйбергә. То есть син әйтәсең, например, таныштыруны уздырмыйбыз, кирәк түгел ул. То есть, ну, ул вакытны күп ала. Все тегеләр, все, ярар, риза. Туйны алып бара башлыйсың, әниләре килә. Ә нишләп сез таныштырмыйсыз? Таныштырырга кирәк. Ул бит инде ничек инде, алар бит бер-берсен белмиләр. Мәктәптән соң ике минуттан бит инде кеше оныта кемнең кем икәнен. Нәрсәгә кирәк ул таныштыру? То есть, вот, ну, шундый моментлар була, короче. И вот, ә олы булганда, вот, то есть, уже, Андый моментлар юк. Андый моментлар. Анда уже таныштырырга кирәк түгел. Кор- Мин кор- барысы кор- да белә. Кор- кор- Алар уже 10 ел бергә йөриләр. Без барыбыз да бер-беребезне Алар беләбез. бишкән уже.
Юк, картлар шә фикерле дип әйтмәгез, сәгезен белмим. Бу таныштыру кирәк инде. Юк, миндә менә ул әйткән вакытта минем тоже башта шундый юк инде ничек таныштырырга. Алай кирәк бит инде таныштырырга. Юк, кирәк түгел димим, но күпчелек очракта таныштыру, әгәр дә вот аның формасы играет роль. То есть yeah. нинди формада таныштырасың син. Классик формада. Без яңа формалар уйлап табабыз аңа. Да. Yeah. Вот классик ул бит инде, ну, просто яңа формада вряд ли олы вот әниләрнең аларның күз алдында яңа формада таныштыру. Аларның просто күпчелек очракта таныштыру это Менә бу Руслан, безнең двоюродный абый. Менә бу э, кем? Безнең әтисенең өченче туган э, Нижнекамскидан килгән. Без Русланнан соң син кем вообще не придумал? Фаим дип йөргән булай да. То есть, ну вот киләләр, әйме вот шулай. Әллә башламады ул.
Да, исем исемнәре бетте моның. Кла- Классика, то есть.
Рамиль бар тагын.
Он тебе мейль, мейль жених. А, Менә бу жених. Мин булам. Давам итимме тагы? Әйдә, Хорош. Ну, то есть классика, классика форма, формасында, классика формада. Хотя бы представь, там что
Мен бит вообще не против там что Мен там штормым. Мен сізге айттым, что я против. И, не, И ул очракта ул как бы ну вот например минем туйларда ялкан бар и эшләгән дә бар ну вот беренче Өч кешедән соң кеше уже бер ну, тыңламый башлый, ул аны хәтерләми дә кем икәнен. Шуңа күрә төрле формалар, ну, кызыклы формалар уйлап табырга кирәк. Әйе, әйе. Вот.
Но күпчелек очракта мин уйлыйм, таныштыруның в принципе, ну как бы особенно даже кызыклы формада булганда да мин думаю, что ул особо ну как бы кирәк. Минемчә, беләсеңме? Булмаса да. Ничек карарга кирәк һәрбер э, традициягә танышуым анда

Бәйге булса, например, интерактив, мәсәлән, или какой-то общий бәйге 10-15 минут максимум, с учетом того, что син алдан ниндидер бәләкәй генә э, типа стендап ише нәрсә сөйләсәң, ну, то есть заход ниндидер, кызыклы заход булса. Ә бәйге, мәсәлән, бит 15-20 минут. Юк, ә менә кара, хәзер бит ни күпчелек очракта э, туйларны үткәрәләр анда, ну, минимум 80-100 кеше. 120 дә булганы бар. Да. Ә ничек син сыйдырасың 20 минутка 120 кешене таныштыруны? Тагын да э, этот, упрощаю.
Алыштырмыйм. Юк, э, мин беләсеңме ничек итәм? Кеше, мин кешеләрдән карыйм. Мәсәлән, 50 кешегә хәтле минем бер ике вариация бар. 50-дән э, 80-гә кадәр бер вариация гына. 80-дән 120-гә генә бер генә вариация. Мин анда беләсеңме ничек итәм? Мәсәлән, Э, сул якта һәм уң якта яшьләрдән алар анда утыралар. Әтәйләр һәм өлкән апалар абыйлар. Ну, иң иң туган, иң хөрмәт хөрмәт иткән кешеләр инде ул да. Мин аларны икесен дә чакырам, ике өстәлне сразу. Пока алар чыгалар, тиз-тиз исемнәрен әйтәм. Ә, син әйткәнчә, беркем дә истә калдырмый исемнәрен. Не надо, чтобы это. Вәсимә апа аны тага, мин дип кычкырып чыгарга тиеш түгел. Алар главный кешегә бит иң иң мөһиме нәрсә? Ул үзенең исемен ишетте. Әнисе, теге ответственный кеше, который претензияләре булмас өчен. Ул апасының или кемнеңдер исемен ишетте. Ул бит аны белә. Ул обманка получается. Ул белә, беркем дә аңламады кем икәнен аның. Ул аңламас та аны, кирәк булса истә калдырыр. Алар чыгалар, и мин типа ясыйм, э, хәзер бит инде алар ике гаилә, бер гаилә булдылар, берләштеләр. Мин ясыйм ни, э, берләштерә торган бию. Татарларда бал бит менә

И вот шулай, вот биш блок примерно. Ну, ул бит инде таныштыру түгел. Менә вот, вот именно.
Потому что аның вот ул таныштыру ну, түгел, это просто, ну, син зачитываешь имена. Таныштыру бит ул, как бы, я, вот алар күзлегеннән таныштыру бит ул, ә, э, басасың. Әйтәләр. Әйтәләр. Вообще в идеале еще кая шли, кая килгән и там белмим мин күпме акчасы бар, ну там күпме акча салган туйга, ну mm. грубо говоря. Ниндидер, ниндидер ассоциация булса, то есть кунак белән ассоциация, допустим, э, Илгизәр Татнефть, ага, то есть мин карап утырам, ага, допустим, Илгизәр Татнефть. Истә калдырасың, ну Татнефть егете безгә кирәк. Да, син фильтр белән истә калдырасың. Безнең следователь.
Хотя, хотя, вот, хотя вот сининг вариант, типа вот, чтобы угодить, ну, грубо говоря, чтобы олар формасы, олар теге, ну, булды, таныштыру булды. Вот да. шундый форма. Мин әйтәм, аларга заманча форма, беренчедән. Икенчедән, мин аларга әйтәм, бу танышу барыбер беркемнең дә исендә калмый. Аны ис, ну, аңлагыз, 120 кешене истә калдырырга нереально. Даже если без кич буе һәрбер кеше турында сөйләп, сөйләп торсак, 100 100-нче менә 100 100 тулганда беренче кешене или бишенче кешене уже оныталар 100%. Шуңа күрә гөрә ул больше танышу минем өчен. Мин аңлыйм, нинди кешеләр. Вот алар чыктылар, биеделәр, егерме кеше арасында ике кеше прям, ну, яркий кеше, мин күрәм аларны сразу. Безгә бит андый кешеләр кирәк. Блин, беләсез мин вообще исемнәргә хәтер начар. Ух, минем тоже вообще. Допустим, таныштырганда әйткәндә, бабзыйны истә калдырырга кирәк, и все, онытасың. Мин исин исин туй буена. Афу итегез. О! Как то просто итеп барган җәлим. Мин настолько мин Яшьләр кияүләр кәләш вот все. Минем настолько начар, мин вот әти әниләренең исемнәрен кайвакыт теге так. Барасың. Так. Әсхат белән Фирүзә все так. И пока уртага барып җиттең уже. Кияүнең әтисе белән әнисен чакырабыз. Ну вот, думаешь, ну монада же исемнәр белән матур итеп Вот игълан не итәргә. факт вообще, не факт. Прикинь, ну то есть минем вот Ул бит синең генә загоннарың. Мин тоже шулай уйлый идем элек, исемнәрне карый идем. Мин хәзер исемнәре булганда әйтәм. Кайбер чакта даже исемнәрен белеп просто әйтмим. Вообще пофигу. Барысы да аңлый әти әниләр. Бик ул плейбок вообще чакырмый. Чакырмый вообще да. Мин вообще никтем берсендә бер шундыйрак чара инде, азрак хәзер. Дәрәҗәлерәк дип әйтим инде. Мин дуэтташный бер хатын кыз белән. И бу хатын Гүнә Сафарова.
Юк.

Файл файланшы. Фәлән файлш. Да, да. Юк. Андый турын, андый кешеләр турында ишеткәнем бар. Андый э, фотографияләрен, исемнәрен истә калдырып, кем кемгә нин, кем булып килә. Ерак йөрисе юк.
Вот ими и- ул миңа сөйләгәне то, что ул туй алдыннан сорый яшьләрдән фотографияләр, типа дусларының, туганнарын,

Вот шуны, шуның турында да әйтәсем килә, что зритель э, төрле була. Кайбер зритель ул теге эмоциональный, сразу да. алкышлый, көлә, белә, беләсездер бит, кайбер чакта туйда чыгасың, просто чыгасың, типа, исәнмесез, все, у-у-у, менә шулай каршы алалар. Туганнар түгел. Туганнар түгел. Минем туганнар түгел. Синең туган көнең. Да, минем туган көнем дә, да. Значит, просто фотосессия озаграк булган, ана кемнеңдер багажнигында булган дигән. Ә кайбер чакта чыгасың, Типа, хәерле кич, там, исәнмесез. Все. Или... Менә болай кемдер, бер кеше. Да, хәзрәт. Безнең, кстати, ох, егетләр, күптән түгел, короче, кызык хәл булды. Мин, мин э, никахлар алып бармыйм. О, бик сирәк алып бара. Потому что, потому что минем бәя зур, никахлар яраталар э, бәләкәй бәяле алып баручыларны. Бәләкәй бәяле. Минем зур. Аларныкы да. Ничә синең менә Да.
бәяң? Берничә.
Ничә сантиметр? Күбрәк. Чүп бәяләр белән Бәйләп бит. чагыштырырга гына. Да, да, мериться будем.
Әйдә өстәлгә чыгарыгыз бәяне. Юк, мин, э, с- мин алдым, короче, никах. Бәя, бәя буенча да үтте алар, мин дә үттем. Заманча, аларга заманча никах кирәк иде. Э, и хәзрәт килде, короче, хәзрәт яшь егет, прям реально яшь, ну, бер егерме биш алты яшьтә мигән. Тоже сакаллы шундый, түгәрәк битле шундый, беләсеңме? Э, и ул килә, короче, э, мин аның фоткаларын карыйм, ул типа алып баручы кебек. Ул үзе әйтә, типа, если что, мин никахны укый да алам, алып бара ала да алам. Могу зачитать. Да, могу зачитать рэп, мәсәлән. Могу стриптиз танцевать. Ну, шундый дөрес, многофункциональный егет. Хәзрәтләр турында алар әйтергә кирәк, кирәк түгел, но возможно аның дигәне бар, хәзер аңларсыз. Ул, короче, килә, мин такой, о, сәлам, ну, там, исәмсез, исәмсез, он такой, танымадың, что ли, син мине? Мин там, ну, что-то, ну, как, Бу чакта танымадым, когда прям прямой син битегез таныш, конечно. Искә төшерә алмыйм. Мин бит этот Рузил Ихсанов белән равновесие төркемендә җырладым. Исендәме Әлмәттә шундый ни бар иде? Равновесие дип атала иде. Э, группа шундый алар, типа, нидер шундый җырлар, ну, такие не пацановский җырлар җырлый иделәр инде. Равновесие бит алар. гармония равновесие в ресурсе алар шундый егетләр иде короче и ул килә я такой о нифига себе думаю хәзрәт булган бу кара ну шундый резко смена да думаю ярар как бы миңа әйтәләр хәзрәт примерно 40 минут бер сәгать укый никахны примерно шуңа якын мин такой ярый все мин аны объявил раскачал ушел короче утрам утрам 10 минут үтте мин такой думаю ушарга что ли думаю ярый ашыйм салат короче такой ашадым 15 минут үтте уже Думаю, чыгып карарга что ли, ну кызык бит инде, ничек алып бара, теге барыбер нетипичный хәзрәт. Да, мин короче чыгам дигәндә, такой думаю, бир әле су салам, короче, су салам. Су эчә башлыйм, миңа забегает официант. Он закончил. В смысле закончил? Выбегаю, ул утыра. елмаеп. И бөтенесе мине көтә, прикинь, унбиш минут үтте. Мин такой, һай, рәхмәт, әйдәгез, башлыйбыз, башлыйбыз. Анда ашарга башлыйлар бит инде. Ашарга башлыйлар. И потом, короче, такой утыра. Ашны ашады да бу. Второй көтә бу, короче. Мин думал теге 15 минут ул, потому что, ну, бәлки икенче никах бардыр, аларның бит тоже плотный график, хәзрәтләр бит алар киләләр, тиз генә ашыйлар да китәләр. Юк, бу утыра, короче. Әле бит ул вот сәер әйбер ул, белмим мин, э, барыбер аңламыйм. Никахта понятно, ул яшьләр янында утырырга тиеш баштан. Но аннары китергә мөмкин бит, ул может бит әти-әниләр белән утырырга спокойно ашарга. Юк, ул прям Главный өстәлдә утыра, ашап алар белән. Это нормально, да? Ул традиция. Или юкмы? Ну, ул шулай утыра иде, ашый, второй ашады бу, короче, утыра. Уже программа башланды, бу программа карый, короче. Я такой думаю, блин, кошен китем икән ул, короче. Потом э, әз генә программа барды да. Ну да, да, типа, безнең белән хәзрәт, мин, а мин бит сүгенәм туйларда обычно. Аның янында сүгенергә ярамый. Юк, инде шаяртам, мин сүгенмим.

Аннары алып баручы булды. И хәзер хәзрәт, и аны бит әле рекомендация белән алып килгәннәр. То есть монда ресторанда анда еш теге Болгар милли заллары бар бит, Орловский дворец. Анда вообще еш алып баралар, ин үткәрәләр никахларны. Анда көндез никах, кич белән туй. Көн прям атнага дүрт никах мәсәлән биш никах һәрбер залда то есть аларның прям ну тәҗрибә алар бар там бөтен ниләрне бөтен хәзрәтләрне беләләр бөтен хәзрәтләрне ашатканнар уже уже хәзрәтләр аларга килеп просто аш укый просто ачканда ниткәндә просто и алар бит аны ну рекомендовать иткәннәр заманча типа шундый

Шундый прям нык зур аерма, ул инде салмый кеше, то есть понятно, что хәләл. Хәләлендә вообще.
Ул вообще не проблема. Мин э, айнык туйларда алып барам, айнык э, мәҗлесләр булганда, корпоративларда төрек компанияләре алар бит эчмиләр, гомумән анда э, или просто компаниядә, мәсәлән, анда мусульман директор, алар тоже эчмиләр, нормально вообще үтә. Просто син дөрес әйттең, менә туйлар турында сөйләгәндә, яшь парлар Өлкән парлар никах ул әти-әниләр өчен күбрәк. И анда бик күп теге нидер правилалар, ниндер әти-әниләргә, мәсәлән, бу никахта әт, э, кәләш белән э, кияү алар татарча авыр сөйләшә иделәр. Э, кияү әйбәт сөйләшә иде аның татар гаиләсе, а, аның тоже киленнең татар гаиләсе. Ну, алар теге маңкортлар теге татар телен онытканнар, ну теге сөйләшә Э. Әле алай болай гына. Аңлый ул, аңлый. Ә монда прям әнисе э, татар садигында воспитатель булып укый, э, укый, эшли, укый, балаларга укый. Һаман укый әле. Воспитатель булып әкият укый.
Oh, так. И э, Менә монда әнисе ике ике туйга өч көн калды, короче. Миңа невеста яза. Сезгә, короче, минем как бы әни, ну, грубо говоря, киленнең, кияүнең әнисе шалтыратырга тиеш. Руслан, пожалуйста, сез инде теге... По-русски она все это говорит, естественно. Руслан, пожалуйста, теге

Руслан исәнме сесе Юмин? Әйе, Булатның әнисе. Юк инде сез ачуланмагыз инде. Юк инде менә татарча кирәк. Менә шундый әниләр бар бит. Булатның сүрем. Менә барракта. Менә шундый әниләр. И мин шуны, блин, мин аны аңлатам, короче. Мин беренчедән Сез бит аңларга тиеш. Яшьләрнең нидер күрен үзенең ни бар видениесе да, алар ничектер күрәләр туйны, аларга ничек комфортнырак, кунакларга ничек комфортно анда бит рус кешеләре дә булачак. Мин әйтәм, әйдәгез болай итәбез. Мин татарча да, русча да алып барам, ике телдә. Кайбер чакта дублировать итәчәкмен, и сезгә карармын. Сезгә карасам, сез миңа әйтегез, типа, нормально татарча или күбрәк кирәк? Диджейлар кебек, вокалистлар кебек. Она такая...
И сүзләр дәрәҗәсе.
В итоге, в итоге, мин аңа бер тапкыр да карамадым. Ну нормально, мин аңа беләсез, беләсез ничек карадым? Мин алып барам, алып барам, алып барам, күз салам. Ага, көлә, мәсәлән, елмая, то есть нормально все аның өчен. Не, не так елмая, типа. Калганнары ничек микән? Андый түгел. Нормально, теге расслабленный, көлә иде, поэтому мин такой, ну все нормально. Ну, күпчелек бит инде беләсеңме, вот ул требованиялар, ул менә шалтыратулар алып баручыга, безгә менә былай кирәк, менә былай кирәк дигән әйбер Мин уйлыйм, ул әзерләнгән вакытта булган нервоз аркасында. Во, То есть, шуны возникает әйтәчи идем, нервоз, әйе. әти-әниләр ну, теге, безнең бит инде әти-әниләрнең поколениесына аларның вот шундый установка тора, ә кеше нәрсә уйлар, Мгм. ә кеше алдында оят булмасын. И шуңа күрә алар инде, менә болай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк. А процесс когда башлангач,

Э, алар аны сизмәячәк тә, алар аны даже карамаячак та, уйламаячак та, әйе, әйбәтләп усачак. Алар аны сорыйлар синнән менә хәзер, чөнки алар аның өчен нык борчыла. Шуңа күрә инде э, яшьләр белән дә очрашканда да типа, борчыласыз шул, борчылмагыз, типа, сез хәзер уйлыйсыз, менә шулай, шулай булачак. Ул оп тиз генә үтәчәк тә китәчәк. Һәм теге сезнең күпчелек кайгырган әйберләрегез в моменте теге сизелмәячәк тә. Аның өчен, по сути, Ул бит КВН КВН нишасына килсәң дә, белмим, җырлар алып бару нишасына килсәң, иң мөхиме ничек син башлыйсың. То есть вот менә башында әгәр син менә 1-2 минутта КВНда кебек, яме? Әгәр дә син тамашачыга ошасаң, свой, үзебезнең егет, теге простой егет, теге теләсә нәрсә сөйләми, бар бит инде теге пошлый шуткалар әйтәләр. Әгәр дә алар бер менә шул 5 минутта сине кабул итсәләр, Сюдаши вообще пофигу, анда все идет по накатанной. По сути әти-әниләр дә шулай, алар беренче биш минут сине такие, а, ну нормально, нормально сөйләшә. Алар бит кайда әти-әниләр э, әйтәләр, без алдык, мәсәлән, э, там Руслан Харисов. Руслан Харисов татарга ошамаган, блядь. Ну вот не Фаиль Баязитов, гафу итегез, конечно. Фаиль Баязитов татар егете, а Руслан Харисов непонятно вообще кему. Татарча ничек сөйләшә ул, ничек алып бара ул, ничә яшь аңа. Фотографиясен күрсәтер, бер сакалы бигрәк, мало ли что, да? Хәзрәт микән бу?
Хәзрәт, может, укый да еще, нормально булыр иде, укыса. То есть алар э, башта белмиләр, шуңа күрә мин кайбер чакта әйтәм, я говорю, әйдәгез встречага, чакырыгыз әти-әниләрегезне. Әгәр сезнең шундый борчыла торган, менә шундый теге бөтен җиргә, бөтен әйберне белә торган әти-әниләр икән, Раз, разбавьте аларның нервозны. Алып килегез, мин аларга сөйлиячәкмен. Алар сразу тынычланалар и все. Синең сүзләрне нәтиҗәләсәң, то есть вот миңа калса, яшьләр белән һәм кунаклар белән бер волнаны тутырырга кирәк. То есть именно менә бер вайб, менә шундый теге ниндидер

борчылырга кирәк, но аның кадәр нык түгел, әйме?
В меру барысында да баланс кирәк. Монда алып бару өчен сайлаудан тора. Мисал өчен, гомумән нәрсә нигә алай дип әйтүем. Без икәү эшлибез икән дуэтта, без яшьләргә эшне җиңеләйтергә тырышабыз, типа, борчылмагыз, бисен үзебез карарбыз, типа. Блин, кунаклар, менә ул арада ничек торыр икән, без фотка төшкәндә борчылмагыз, без үзебез карабыз, или кухня мәсьәләсендә, типа, борчылмагыз, без хәл итербез, примерно нәрсәдер, нәрсәдер ярдәм итәргә тырышабыз. Ә халыкка ошар микән? Менә яшьләргә дә, яшьләргә дә кирәк, ошау анарсың инде, өлкәннәр дә була, аларга да ошар микән? Без проблем, все, анысы борчылмагыз, дип.

һәрбер алып баручы, по сути, аңларга тиеш. Әйбәт алып барам, ул юк, әйме? Барыбер, ну теге дистанциядагы оценка булырга тиеш, ну типа әйбәт алып баручы или начар алып баручы. Начар булсаң, син китергә тиеш или э, өйрәнергә кирәк, яхшырырга кирәк. Ә әйбәт булсаң, син получается просто үзеңнең тамашачыны табырга кирәк. Или наоборот, тамашачы сине табырга. Аны ничек аңларгансың син яхшымы юкмы? Количество заказов. Бездә бит не, не, бездә бит наоборот. Вот менә кем начар алып бара, ул үзенә нык ышана. Ә кем әйбәт алып бара, ул үзенә бик ышанып бетми. Ул соответственно, тегесе начар алып баран үзенә ышана, и вокруг него тоже, аны янында тирәли кешеләр тоже нык ышаналар аңарга. Миңа вот бер фраза, урысча фраза ул инде, мин ничек тәрҗемә итәргә белмим.

Ну бернәрсәсе дә юк, вот честно, ну непонятно нәрсә нәрсә просто уверены в себе это тоже талант конечно ул определенный талант үзеңне подавать итү минемчә алып баручы өчен уверенность ул беренче урында торырга тиеш потому что синең ничек кабул итәләр шуннан тора мин күп кенә алып баручыларны беләм мин аңа карыйм думаю ну ничего особенного аның заказлары тоже күп потому что аның Үзенең публикасы бар, тамашачысы бар. Потому что, возможно, ул чыга и анда по-другому раскрываться итә. Или ул шул, шул хәтлек простой или шул хәтлек пробивной, что ул һәрбер кеше белән теге нигә Э, общениега кереп и шундый атмосфераны самый главный бит ул атмосфераны ясарга ә ничек син ул атмосфераны ясыйсың җырлапмы көлдертепме жылатыпмы анда или просто аралашыпмы неважно һәрбір ә, алып баручының үзенең тамашачы табыла в любом случае потому что кемгәдер бәясе ошый типа да ул күп алмый кемгәдер ошый что ул җырлый да алып бара да уже круто кемгәдер ошый что ул ике телдә алып бара кемгәдер ошый что ул юморист кемгәдер ошый что ул белмим анда пародиялар ясый кемгәдер ошый что ул гелнитер Э, конкретно бу туйга э, импровизация яза мәсәлән ну то есть нәрсәдер ши неважно нәрсә По сути задача һәрбер алып баручының задачасы шундый, син бу туйда эшләгәндә, мин вот мин сразу яшьләргә дә аның турында нидә очрашуда әйтәм, беренче очрашуда. Минем задача бу туйда сезне шаккатырырга юк андый задача. Минем задача, минем янымда минем потенциаль клиентлар. Да, Мин да. алар өчен ясыйм бу туйны. Сезнең өчен понятно, но алар ш- теге бәхетле булса, сез дә бәхетле булачаксыз. Потому что, ну яшьләр өчен бит типа алар көлеп утырса, ай, ә кунаклар болай утырса, аларга ошамаса, ошамаячак. Ә мәсәлән, э, у- жених невеста белән көлмәсә, а бөтенесе будет, о, көләләр прям, ну не могут, рәхәт аларга. Барыбер, ну ладно, сезнең туегызны алып бардым, сезгә ошарга тиеш иде, потому что кунаклар көлде. Ну, шамасы ул әйтер, ну, миңа что-то, ну, не зашло. Андюк бар иде безнең туры. Сезнең андюк ну, бар иде мо? Акчагыз түләнгән.
Ну и ладно, акчаны гына бирегез, пожалуйста. Яшьләргә киңәш итәсем килми, алар инде үзләре сойларга тиеш. Ә менә алып баручыларга матур булыгыз. Матур үз артыгыздан карап йөрегез. Карап йөрегез үз-үзегезне. Э, теләсә нәрсә сөйләмәгез. Авызыгыздан пычрак сүзләр чыкмасын.

Ә иң мөхиме, үзеңнең яраткан эшеңне эшләргә кирәк, яратырга Вот, кирәк эшеңне. самый важный. Әгәр дә нәрсә беләндер килешәсез икән, нәрсә беләндер килешмисез икән, ниндидер сорауларыгыз бар икән, бәлки ниндидер дөрестән дә профессиональ сорауларыгыз бар икән, языгыз комментариега, без сезгә җавап бирербез, Руслан үзе кереп язачак. Да, әгәр сез карадыгыз икән, вообще бу, гомумән, карадыгыз икән, рәхмәт, беренчедән. Икенчедән,